Төрөөбүт төрүт тылларын ытыктыыр биһиги кэнчээри кэскиллэрбит уонна оттон сахалыы тылынан хоһоон ааҕаччы Чурапчыбыт улууһун дьоно-сэргэтэ быһалыы биэриини көрөөччүлэр. Бу кабарыгытын итиитик истиҥнии бу сандал саас ийэ кэлбитинэн эҕэрдэлиибит уонна дьэ дьоро чааспытын саҕалыыбыт. Саха сиригэр оҕо-аймах Чурапчы улууһугар ыал саргыта дойду үрдүнэн дьиэ кэргэн сылларын чэрчитинэн аһаҕас республикатааҕы Ийэ тыл күнүгэр анаммыт Мин сахабын диэн уус-уран айымньыны ааҕыы күрэҕин кыттыылаахтара буолабыт бука бары. Онон дьэ бэйэ-бэйэтигэр ытыс тыаһын бэлэхтиэҕи, көрүбиитиини көрөн олорооччулар эмиэ уонна тыа тэрээһиммитин наҕараадалааһыммытын саҕалаатахпыт буолуохпут. Бу тэрээһиҥҥэ Мэҥэ Хаҥаластан, Намтан, Бүлүүттэн, Уус Алдантан уонна Чурапчыттан кыттыылыннылар. Киһи бөҕөтө онлайн буолан оттон кытыннылар. Тэрээһинин оннуо бу биһиги алтыс төгүлүн ыытар эбиппит. Онон син опыттаах уонна оттон бэйэбит сахабыт тылыгар ийэ тыл күнүн бэлиэтээһиҥҥэ кылааппытын киинэрэ сылдьабыт диэн саныыбын. Онон дьэ бүгүн манна наҕараадалыырга ыҥырабын. Айылгы оройуоннааҕы норуот айымньытын дьиэтин дириэктэрин Розалия Ивановна Игнатьеваны. саҕалыаҕыҥ
Үтүө күнүнэн оҕолор, бука бары халайааччылар, уус-уранааҕы кыттыылаахтара, эһигитини, өрөспүүбүлүкэтээҕи Мин сахабын бу сыралааҕыга күн-күрэс түмүктэммитинэн уонна кыайыылаахтар быһаарыллыбыттарынан ис сүрэхтэн аҕам тэлиибин. Тыл диэн сүдү күүс. Биһиги аан дойдуга сэттэ тыһыынчаттан тахха тыл баар буоллаҕына биһиги сахабыт тыла онтон биирдэстэрэ буолар биһигинини бэйэтигэр илдьэ хааларбыт туһугар Бу мин сахабын курдук күрэх күөн-күрэстэр айылланнар, дьоҥҥо-сэргэҕэ тахсаллар. Эһиги бэйэҕит эмиэ бу тылбытын бэйэбитигэр хаалларан умнубаккабыт илдьэ сылдьарбыт туһугар үлэлии хамныы сылдьаҕар, онно эһиги эмиэ бэйэҕит кылааккытын киллэрэ сылдьаҕар диэн этиэхпин баҕарабын. Уонна дьэ аһа кыайылаахтарын аҕатилээн тороммут кинилэргэ кыайылаах бириистэрин сарабытын сабынна. Биһиги түөн бөлөҕүнэн ыыттыбыт ол курдук бастакы бөлөх уһуйаан иитиллээччилэригэр иитиллээччилэрин түрбүтэ дьэ кинилэргэ кимнээх кыайбыттарын билигин билиэхпит. Үһүс үрдэл биһирэбин.

Үһүс үрдэл биһирэбин туттарыллар Габышев Андрейга, Рожин Айгылааҥҥа уон Васильев Тимурга, Салгынов Айсааҥҥа, Чурапчы Луһа, Чурапчы нэһилиэгэ, Туйгутчаан Угуйаан иитиллээччилэрэ Чурапчыга диэн хоһоонунан кытыннылар. Салгыман иһэбит ол курдук иккис күрдэргэ тиийэн кэллибит.

Онон ити Ньурба улууһугар биһиги иккис тыын эҕэрдэбитин тиэрдибит уонна дипломун эмиэ тиэрдиэхпит. Иккис үрдэрбит идэбит бултарыллар Семенова Севараҕа, Чурапчы ууһа Соловьев нэһилиэгэр таал-таал эмээхсин айымньыны аахпытын иһин Севараҕа эмиэ тиэрдэбит. Дьэ уонна бастакы үрдэргэ кэллибит. Бастакы үрдэрбит идэбитин Мин да билэн эриллэр Тарбахова Айталынаҕа Өлөөн улууһа Ээйик нэһилиэгэ саҥарыалын сахалыы Дэ Өлөөннөргө эмиэ истиҥ эҕэрдэ көрөр буоллаххытына салгыы баран иһэбит бастакы күрдэр биһирэбилэҥэриллэр саха Рита Скрябинаҕа Чурапчы улууһа Чурапчы нэһилиэгэ Чуораанчык уһуйаантан кылынна. Саҥа Никаны эҕэрдэлиибин, кини салайааччытыгар эһиэт дипломун туттарабын. Салгыы бастакы үрдэл биһирэбилэ эҥэтиннэр Smart Land бөлөхө Чурапчы улууһа Чурапчы нэһилиэгэ улуукка уһуйаан. Төрөөбүт төрүт тылы. Уонна дьэ, бу бөлөххө Эҕэрдэлиибин Чурааччы уһуйааннары, Эолукка уһуйааннары, дьэ бу бөлөххө кылаан кыайыылааҕы уонна уон тыһынча уу харчынан бирииһи ылары ылбыт Уолан бөлөҕү Чурапчы улууһа Чурапчы нэһилиэгин Мичин уһуйааныттан Мин сахабыт диэн айымньынан кыттыыга оҕолору

уонна куулун аһык айымньыны ааҕан дьоҥҥутун сэргэҕитин үөрдэ сылдьын диэн этэбит. Эн аһыгыска салгыы баран иһэбит. Уолан бөлөхтөрү биһиги наҕараадалаһын сиэрэ-туома бүттэҕинэ хоһооннорун истиэхпит, онон кинилэри билигин бастаан баран миэстэҕитигэр

Театр Мой мир, Ньурба Луна Мэгэдьэк нэһилиэгэ ый кыыһа остуоруйатынан Алена Данилова салайааччылар кытыннылар миэҕэрдэлээн кабинетка иккис үрдэл биһирэбинэ иҥэриллэр Захарова Мичийэҕэ Чурапчы улууһа Мырына нэһилиэгэ эһэ уонна тутуйах остуоруйаны кэпсээбитин иһин салайааччыга Дария Собакина эҕэрдэлиибин. Иккис үрдэл биһирэбинэ Хаххыйахтар бөлөх Чурапчы ууһа Хахыйах нэһилиэгэ үүгэ талыллыбы түгэнэ салайааччы Варвара Федорова Эйдэмиэ эҕэрдэлиибит. Дьэ уонна бастакы үтэргэ тигистиллэр Егорова Наталья Бүлүү ууһа Бүлүү куората Ньукулай Чуор Сахам сирэ хоһоонун ааҕар Матрена Павлова салайааччылаах дьэ иккис бөлөх бу бастакы үтэрин биһирэ билэ киниэхэ Бүлүүгэ көтөн тиийэр. Дьэ уонна кыраан кыайыылаах ким буолар эбитэй? Уон тыһычча солкуоба эмиэ уу харчынан наҕараадалаах. Ол курдук, Чурапчы орто оскуолатын иккис Г кылаас уолаттарын бөлөҕө. Чурапчы улууһа Чурапчы нэһилиэгэ саллаат оҕото Чооруона литературнай композицияны ааҕаннар салайааччылара Саргылана Седальщева

Үһүс бэлэх. Үһүс бэлэх бу оскуолалара үрдүкү классовалара дьонно үһүс үрдэл биһирэбилэ туттарыллар Максима Барьяҥҥа Чурапчы улууһа Болтоҕо нэһилиэгэ Субурускай атынан Болтоҕо орто оскуолатын үөрэнээччитэ Өрүөл Кэриэһэ диэн Ойуунускай айымньытын ааҕан Дьэ кини салайааччыта ийэтэ Максимова Александра Семеновна бу биһиги Чурапчыбыт улууһугар эмиэ хоһоону, пропагандалыы сылдьар дьоннору эҕэрдэлээн кэбиһиэҕиҥ. Үһүс үрдэллиһир эбилэр. Заволодская Саяна, Чурапчы улууһа, Чурапчы нэһилиэгэ. Степан Кузьмич Макаров аатынан Чурапчы гимназията, Ольга Корякина Умсуура төрөөбүт тыл хоһоонун ааҕан ылла. салайааччы Заблоцкая Антонина Афанасьевна эҕэрдэлиибит икки сүрдэл биһирэбилэ уолан бөлөх Бүлүү улууһа Бүлүү куората Чиэйев аатынан орто оскуола үөрэнээччилэрэ тигистилэр кинилэр Гоголев кындыл хоһооннорунан булт абылыҥар ылларан диэн айымньыны аахтылар Иккис үрдэл биһирэмнигэр тигистилэр Винокурова Сандара Чурапчы улууһа Чурапчы сэлиэнньэтэ Болот Боотур атынан Хатылы орто оскуолатын бэһис кылаанын үөрэнээччилэр. Сандара Былатыан Ойуунускай бырастыы хоһоонун автор салайааччыта Сивцева Ольга Николаевна. Дэн кинилэри миэхэрдэнэн өйдүөҕүҥ. Бастакы үрдэл биһирэбин. Бэһис бу кылаастар Уус Алдан улууһа Бороҕон сэлиэнньэтэ Егор Мадьынан Бүлүү орто оскуолатыгар көтөн тиийэр. Онон дьикилэри эҕэрдэлээн кэбиһиэҕиҥ. Уонна бастакы үрдэл биһирэбинэ Нестеров Айастан Чурапчы улууһа Төлөй нэһилиэгэ дэлэй орто оскуолата. Былатыан Ойуунускай көҥүл ырыата хоһоонун ааҕан кини салайаччыта Попова Елена Егоровна Дьабастакы үрдэр биһирэбитин ыллылар. Уонна кылаан кыйылааҕынан бу бөлөххө орто уон улахан сүһүөх үөрэнээччилэрин бөлөҕөр буоллулар. Тарабукин Миша Мэҥэ Хаҥалас Көхтүрдээҕи оҕо искусствотын оскуолатыттан кыттан син-бии буолбат диэн дьэ Кулагыан Ойуунускай хоһоонун ааҕан кыайда. Онон дьэ Мега Хаҥалас Дьөхтүр оҕус кустарын оскуолатын үөрэнээччитин Мишаны Тарабукины эҕэрдэлиибит кылаан кыайыылаах буолбуккунан. Итиискин эҕэрдэ уон тыһынча солкуобай эйиэхэ тиийэҕэ. Төрдүс бөлөх манна үһүс үрдэл биллэбититтэн эмиэ саҕалыыбыт төрдүс бөлөххө ол курдук Анисимова Антонина Чурапчы улууһа Мырылан иһнигэ Варвара Потапова хоһооннорунан монолог аахпыта. Иккис үрдэл биһирэбитэ Татонова Елена Николаевна Чурапчы улууһун Алаҕар нэһилиэгиттэн сүүрбэлэ огдообо ийэкэм диэн хоһоонунан кыттан тигистэ уонна бастакы үрдэрбит идэбитин ылар Толстоухова Марфа Егоровна, Чурапчы улууһа Хоптоҕо нэһилиэгэ, Сафронов Алампа, төрөөбүт дойду. Дьэ уонна кылаан кыайынаах уон тыһыынча солкуобай уу харчынан бириистэ

Отут биэстэлиттэн үһэ саастаах дьоҥҥо эмиэ оттон элбэх киһи кытынна, олор кыайыылаахтарын биллэрэбит. Үс үрдэл биһирэбит. Иҥэриллэр Далбар Хотун ансаамбылга Уус Алдан улууһа Бороҕон сэлиэнньэтэ Гоголев оҕолору харыстаан литературнай композицията ааҕаннар үһүс үрдэлгэ тигистилэр. Үһүс үрдэл биһирэбилэ Никодимова Аксинья Васильевна Хаҥалас улууһа Сиинэ нэһилиэгэ Василий Яковлев-Далан Тыгын Дархан айымньытыттан быһа тарды уйгу тунан ыһыаҕа иккис үрдэлгэ Артемьева Марфа Семеновна Алтаана Кэрэ Чурапчы улууһа Хадаар нэһилиэгэ ийэбэр хойутаабыт

Максимовтар дьиэ кэргэн Болтоҕо нэһилиэгэ Чурапчы улууһа уол оҕо барахсан хоһоонунан кыттылар Бэйс бөлөх кыайыылаахтара Максимовтар дьиэ кэргэн Күндү доҕоттор, э, бука бар кыайыылаахтарбытын эҕэрдэлиибит. Уотаттан салгыы Дьэ бу кылаан бириискэ тиксибит дьоннорбут тылларын өстөрүн истиэҕиҥ. Ол курдук билигин ыҥырыллан бэһис бөлөхтөн саҕалыаҕын да. Бэһис бөлөхтөн саҕалыахха. Манна Батаныдьа Максимовтар кыракый уоллара Саян Максимов саха саҥата диэн хоһоонун билигин үбүтүгэр уонна бу быһа биэрии көрөөччүлэрин иннитигэр ааҕан иһитиннэриэ. Чыра, күнүнэн

WhatsApp-ка уонна Инстаграмга оттон көрбүт буолуохтааххыт оҕо сылдьан хоһоон аахпытын билигин салгыы ыҥырабыт бастакы бөлөх кыттааччыларын кыалаан кыайыылаахтарын уолан бөлөҕү дэрэ уолан бөлөхтөр мин сахабыт диэн хоһооннорун истэ сэргэҕэлиэҕим

уоланнарга махтал буолуохтун ити курдук саха буоларгытынан киэн туттан килбэйэ сылдьын диэн этэбит дьэ билигин иккис бөлөх кылаан кыайыылаахтарын манныгырабын Чурапчы ордоскуолатын иккис кылаас уолаттарын бөлөҕүн саллаат оҕото Чооруона диэн литературнай композицияларынан

Аҕаа, мин эйиэхэ бу хаһыс да суругум ийэбит аны суох, Кыайыыга тиийбэккэ кылгас үөрэнээхтээтэ диир Сиэдьэ оҕонньор ийэ уҥуох тумуугар кигэ сырыттын, үчүгэйдик үөгэниэн уонна сурук суруйуо диэммин бобуталаатым

Оччоҕо эһиги иккиэн аттыгар баарга дылыбыт, ардыгар оҕолортон кистээн кыратык ытыыбын «Аҕаа, ити эн Сүүмэдээн өр да буолла, урут итинник куһаабат этэ, биллэрий» наһаа күүтэрим Бааһырбыт буоллаххына кимиэхэ эмэ этэн суруйдар

тугу саҥараргытын, суолтатын өйдөөҥ диэн баҕа санаабытын тиэрдэбит. Уонна төрдүс бөлөх кылаан кыайыылааҕын ыҥырарбын көҥүллээн Сарыал Сивцев, Алексей Алексеевич Кулаковскай ойуун түүлэ.

Ол да буолларбыт, өбүгэлэрбит сабаттан бүтүрүллүбүппүт иһин, өлөн биэрбит үөстээх үөдэттэр эбит. Омоҕой баай оҕонньортонола сойуолаппыппыт иһин, охтон биэрбэт оҥоһуулаах омукчаан оҕото эбит. Эр соҕотох эллэһэбит сабаттан эккээдиллибиппит иһин, эмсэҕэлээн биэрбэт эрэйдээхтэр эбит. Биһигини хабараан төннү, хаарыйан хаарыйан хатан харахтаабыта. Уордаах тымныы мускуйан мускуйан уһаарыылаах уҥуохтаабыта. Кыыдааннаах тымныы кыһарыйан кыһарыйан быстыбат тыыннаабыта. Оо, буоллаҕына, хотугу муустаах муора хотун холугурас муус хоонньугар хорҕойо сытаммыт. Аны биирдэ дьүһүк кубулунан, быста-быста салҕанан, тимирэ-тимирэ күөрээн, өлө-өлө тиллэн көрүөҕүн. Көһүн иһээччилэри көһүнэ көһүппүччэ, кэлэн иһээччилэри кэтэһэ кэтэспиччэ, тустаан иһээччилэри тоһуйа тоһуйбучча. Кинилэр диэтэр дьон бэйэлэрин киэнин үөмэн тиийбэт үрдүк сололоох үгүс үдүөдү үөдүппүт үс дойду өйүн үксэппит үтүө үөрэхпит диэн ааттыыр. Сэттэ уон сэттэ дьиибэ дьибэргэттэрин дьэ сэмэгэр гынан испитигэр иҥэрэн ийэ куппутун иитиэхтиэҕин алыс уон алыс араас албастары алкыйан ылан ап гынан салгын куппутун

Пуско! Пуско!
Сарьел Сивцев. Дьэн күндү доҕоттор, Чурапчы улууһугар куйаар ситимин нөҥүө ыытыллыбыт Мин сахабын Күрэхпит манан түмүктэнэр. Кыайыылаахтары өссө төгүл эҕэрдэлиибит. Төрөөбүт төрүт тылгытын төлкөлүү сылдьын. Сахалыы саймаархай саҥабытын саталаан диэн эҕэрдэбитин тиэрдэбит. Мин сахабын диэн киэн туттум куруутун. Көрсүөххэ диибит.